Siamas ydych chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydyn ni'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r app gêm gwech rhugl der sydd yn amganu i werthau yr rhugl der o'r dysgwyr. Ar gyfer yr app hwn, rydyn ni'n ddim yn defnyddio'r ieithoedd HTML a JavaScript. ac os maen nhw'n dim ond apps yn syml iawn yn defnyddio dim ond yr llyfrgelloedd yn y JavaScript ac hefyd yr lleol ystorfa yn y poriwr. Ac oherwydd maen nhw'n defnyddio dim ond uh, JavaScript ar HTML, maen nhw'n yn ymfudadwy iawn ac maen nhw'n dim ond angen yr poriwr i redeg yn y trach nag rhyw fath o wefan ac ati. Felly, os rydyn ni'n edrych ar y rhithro beth i'w wneud, anglyn at yr newid i wirio y mae pob un gard nid yn alabrodedig, yn gyntaf mae angen i ni i sicrhau os llai na 5 llythrennau i osod holl air i mewn i'r amlywolyn el defnyddiwyd ac yna'r os nad ydy'r gair yn adgerfa neu dechrau gyda'r llythren i beidio a brafoli ar gyfer yr al adroddiad digrydd. Mae'r hyn yn arbed yr ap o dreulio gormod o'r amser yn gweithio yn ddiangenrheidiol, felly anglyn ar ail rhanbarth o'r newid hwn, dwi'n meddwl os ydyn edrych ar y cod taddiad ar y llinellau 36, 37 a 38, mae'r er ffwythiant al adwyddedig yn cael ei alw ar y llinell 37. Felly, os ydy'r amrywiolyn LV iawn yn cael ei ambenodwyd o'r blaen i'r werth sydd yn angwer neu di ddim, felly rydyn yn gallu ychwanegu yr amod fan yma, sef mae angenrhaid yr gwerth o LB iawn i fod yn wir, cyn galw ar yr fwthiant gyda'r enw al adroddiedig fel hyn. Felly, rydyn ni'n yn rhedeg yr fwthiant al adroddiedig yn unig os ydy'r yr LB iawn yn wir, ac rydyn ni'n gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr ffwthiant gar yn gerfa fel hyn, ac mae'r rhain yn sicrhau na byddai yr ap yn treulio gormod o amser yn rhedeg yr pwthiannau hyn yn di angenrheidiol ac hefyd nid yr pwthiant alfodedig yn ychwanegu yr geriau yn di angenrhaid i mewn i'r ystorfa lleol ac hefyd i mewn i'r anwolyn el defnyddiwyd. Nawr, ynglŷn at yr cyntaf rhanbarth o'r newid hwn, sef os llai na phum llythren i osod holl air i mewn awn defnyddiwyd. Mae'r hyn yn perthnasol i'r llinell fan yma ar y llinell 60, lle ydyn ni'n yn, lle ydyn ni'n dod o hyd o'r gyntaf dau trydydd rhanbarth o'r gar mewn bendith gyda'r defnyddiwr. Felly, rydyn nhw'n gallu amnewid hyn yn ychydig i ychwanegu yr amod newydd i'r amlethmig hwn fel hyn. Nawr, mae gyda ni yr anwylen newydd gyda'r enw L hyd blaen ac mae'r hyn yn derbyn yr gwerth neu allbyniad oddi wrth yr ffythiant sydd yn cyfrifo yr hyd o'r gyntaf. Dau trydydd rhanbarth o'r gar mewn benwyd gyda'r y defnyddiwr, ac wedyn, os ydy'r yr hyd o'r gar mewn benwyd gyda'r defnyddiwr, yn llai neu yn cyfartalu i bump. Felly, i ambenodi yr hyd neu y gwerth imiwn yn yr anwolyn L hyd blaen i fod yr un fel yr hyd o'r gair, ac wedyn ar llinell 62, i ambenodi yr gostadolyn ac blaen i derbyn y, cam, y cyntaf rhanbarth o'r gair ydw wrth y dechrau hyd at yr hyd penodwyd yn y gwerth yn yr amrywolyn L hyd blaen. Nawr, os ydyn ni'n yn llandetebu y dudalen, ac wedyn os ydyn ni'n yn borchleio i'r ostofa, A dyma'r er, doddiad ar gyfer yr ec ec a defnyddiwyd. Ac ar y foment, dyma'r er cymwysiad ar y sgrin. A wedyn, os rydyn yn clicio iawn ar hynny, Nawr, i broffoli hyfforddiant neu swyddogaeth newydd, dyn wedi dileu yr hen data, sef y dodiad ec ar defnyddiwyd. Nawr dwi'n mynd i mewnbynnu y geiriau unwaith eto oddi wrth A i llithren olaf Y, fel hyn. Ond, ar gyfer yr fideo i achub amser, dwi'n mynd i torri masg ac i dychwelyd ar y diwedd. A dyma'r er llythren U ac dwi'n mynd i mynbynnu y gar wy, neu wyau, neu wystrys, neu wyth, A dyma'r uh, lythren Y. A dwi'n mynd i mewn fyny a gael ystafell. A dyna ni. Felly os ydyn ni'n yn astudio yr cymwysiad hwn ac er enghraifft os ydyn ni'n yn nodi yr geriau neu y rhanbarth blaenorol o'r geriau Kevin ac hefyd ffon ar yr ail dro yr hyn yn gallu ymgeisio i mymbynnu geri sydd yn dechrau gyda cefn neu ffon ac yr hyn yn gallu gweld beth sy'n digwydd. Felly os ydyn ni'n clicio nawr ar yr botwm iawn, A dyma'r yr dodiad yn yr ystorfa lleol ar gyfer y cymwysiad. Dim ond nawr ystudwyd, felly os yr hyn nawr yn dateblu dudalen, ac unwaith eto ar y ail tro yn mewnbynnu yr geriau yn gyntaf os yr hyn yn ceisio i mewnbynnu rhywbeth fel a bwydo unwaith eto, Nawr mae'n yn dychwelyd gyda'r yr un lythren. Nid ydy ei yn derbyn nhw y gar a bwydog, felly mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth arall fel anifel. Ac wedyn ar gyfer B, os yr hyn ceisio i mewnbynnu barcud, mae'r yr un peth yn digwydd, felly mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth arall fel bardni. ac nawr ar gyfer Elusen Ec, rydyn ni wedi mewnbynnu ar gair gefnogi o'r blaen, felly os rydyn ni nawr yn mewnbynnu gair fel gefnogaeth, mae'n hyn yn gwarhardd y gar gefnogaeth, felly mae'n angen i mewnbynnu rhywbeth sydd yn hollol gwahanol fel y gar ci. neu y, y gar, coeden, a dyna ni, mae'n yn derbyn y gar coeden, ac wedyn ar gyfer yr lythren D, mae angen i ni i mewnfynnu rhywbeth gwahanol i dolen, felly beth am rhywbeth fel drws, A dyna ni. Ar gyfer yr lettren E, mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth gwahanol i enghraifft, felly beth am rhywbeth fel eliffant? A dyna ni. E, ac wedyn ar gyfer y lettren F, mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth hollol gwahanol i'r gar ffon, ac beth am rhywbeth fel ffesant? A dyna ni. Felly, dwi'n meddwl mae hyn yn profi mae'r y dau rhanbarthau o'r newid yn gweithio, felly a gefr hyn, rydyn ni'n gallu troi y stwnsh i dyddiad fel hyn, ac symud y doddiad i mewn i'r adran cyfhawyd fel hyn. Nawr, yn ôl ar y tudalen Bowyer, os rydyn yn parhau gyda'r er gem hwn, fel hyn, fel o'r blaen, i arbed amser, dwi'n mynd i dacwelyd ar y diwedd o'r cylchdro yma. Felly, rydyn yn ôl ar y llythren U, beth am y gar win-wins, neu

Maen yn gynnwys y geri oddi wrth y gylchdroi gyntaf sydd yn dechrau gyda'r y gar a bwy, neu rhanbarth, blaen rhanbarth o'r gar a bwy, ac wedyn ar gyfer yr ail cylchdro mae'r hyn yn dechrau gyda'r er blaen rhanbarth o'r gair sydd yn dechrau gyda'r anif. Felly, Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl, neu dwi'n teimlo, mae'r er gêm yn y Brâs yn teimlo yn ychydig yn rhy anodd i chwarae, ac dwi'n meddwl un o'r prif rheswm yw ar gyfer llythrennau fel u, mae'r er Gerrit van Dechree yn go iawn gyda'r rhan U yn ychydig yn prin. Er enghraifft, os yr un yn edrych i mewn yn y ffael ec a data.js ac os yr un yn chwilio ar gyfer y gerid sydd yn dechrau gyda'r y lythren U, mae gyda ni ddim ond y rhain sydd yn dechrau gyda'r gair wych ac wedyn yn diweddu gyda'r er gar with rhyw. Felly ar y foment, dwi'n meddwl dwi'n mynd i adael fel y mae e, achos un mantais o'r hyn yw, mae'r hyn yn gorfodi y defnyddiwr i ymedrych ar gyfer y geriau, os nid ydy ei yn gallu meddwl amdano fe yn sydd ymlaen, ond newid newydd sydd dwi'n mynd i ychwanegu i'r rhestr o beth i'w wneud yw pan y mae'r yr gar yn cael ei gwarhard oddi wrth yr app, mae angen i rhoi rheswm Felly, pan mae'r er cynnyrch yn dychwelyd gyda'r er un llythyr fel o'r blaen i arddangos y rheswm pam oedd yr gair olaf wedi ei gwarhardd, fel hyn, a'r er cymell i arddangos ar gyfer y gwaharddiad o'r gair olaf, sef i arddangos y rheswm ar gyfer y gwaharddiad o'r gar olaf. Fel hyn. Ac hefyd, dwi'n meddwl mae'r er, ffein o'r pum litren

rhanbarth o eriau i fod rhywbeth fel saith yn atrach na pimp ar y foment. Ac hefyd, dwi'n mynd mae angen i ni rhyw fath o'r cofrestra ar gyfer, uh, ar gyfer uh, rheciadau neu sgoriau oedd wrth yr amseru o'r pub un cylchdroi. fel y gallo y defnyddiwr gweld unrhyw gwelliant yn yr ffurfiad o'r gem. Fel hyn. Felly, mae'n angen i ni i tynnu mas yr dodiadau yn y cymwysiad o'r ec ec a'r defnyddiwyd ar ôl er enghraifft y canfed gair imiwn yn yr rhestr o blaen rhanbarthau defnyddiwyd achos ni ellir yr rhestr o'r rhanbarth o flaen rhanbarthau o geriau yn tyfu ac yn cynyddu yn anfedrol achos fe fyddai hyn yn achosi trafferthion yn y cof o'r cyfrifiadur ac hefyd y poriwr, felly mae angen i ni i cyfyngu yr ffein o'r nifer o'r llinellau imiwn yn yr doddiad hyn, ac felly os ydyn ni'n ar y dechreuad yn gyfyngu ar nifer o'r blaen rhanbarthau o'r eri i fod yn 100 ac pan ydyn ni'n wedi cyrraedd hyd at yr nifer o 100 o'r dodiadau gwahanol, felly i dynnu mas oddi wrth y dechreuad, Er enghraifft, pan ydyn ni'n cyrraedd hyd at yr uh, fein o cant o dodiad de, felly i tynnu mas yr uh, dodiad abwy, ac wedyn barc, ac wedyn cefn, fel y gallo yr uh, nifer o dodiad de yn cadw ar y gwastad lein o'r cant dodiad de. Felly, nawr mae'n e'n dweud i gyfyngu fein o'r ec ec ar defnyddiwyd ar y gwastad lun o gant. gair neu blaen rhanbarth o air. Dyn wedi ychwanegu doi newidiau arall hefyd. Yn gyntaf, mae angen i arddangos awgrymiadau os cymbellwyd yn fwy na'r 5 waith Mae'n hyn yn golygu pan rydym wedi ymgeisio i mewnbynnu ar y permit waith ond mae'r er ab yn dal yn gwarchod y geriau. Felly, i symud ymlaen i'r llythrau nesaf, ond ar gyfer yr ab i arddangos argymiadau ar gyfer yr gair yn yr llythrau cyfredol, ac wedyn fel da chi'n gweld, dyn wedi newid ychydig yr peniad o'r tudalen HTML yma gyda'r yn yr brig o'r tudalen yma, y gwastadolion arferol ar fe pob un app sydd yn cynnwys y manylion ar gyfer yr app, mae'r hyn yn eithriadol yn defnyddiol fel er enghraifft rydyn ni'n eisiau i gyfrannu y cod i gyfrannu Hefyd, y gwybodaeth anglyn amdano fe. Ac hefyd, fan yma mae gyda ni yr gwastadolyn ec eg blaen doddiad sydd wedi ei ambenodwyd i eg eg ar. Felly mae'n angen i ni i gymwysio hyn i mewn i'r cod cyfredol. Ac yn gyntaf, wy'n mynd i gwneud hyn. Felly nawr, os ydyn yn Archwilio ar gyfer yr llinell neu patrwm, ec ec ar, a dyna fe. Felly nawr, rydyn ni'n gallu mewn sod yr holl fidol gwasadolyn fel hyn, sef ec, ec, blaen ddoddiad, wedyn yr awrthnod a hwyneg fel hyn. Ac hefyd fan yma mae angen i ni i wneud yr un peth, sef i menosod yr enw'r o'r osodolyn, sef ec, ec, blaen doddiad, ac wedyn yr awrthnod ychwaneg, a dyna ni. A dyna ni i gyd. Felly, yr hyn yn gallu cadarnhau, mae'r uh, syllifiad yn gywir. Os yr hyn yn achwilio ar gyfer uh, patrwm fel hyn, dyna fe ar y brig, dyna fe, a dyna fe hefyd ar yr trydydd safle. Felly anglyn at yr newidiad olaf i wneud, a rhywun yn gallu troi a stynch i'r dyddiad fel hyn, ac yn ei symud i mewn i'r adran cyfahawyd. Ac mae'r hyn ar y foment yn y prodegaeth o'r un dy ddim un o hyn. Wedyn, ynglyn â'r newidiadau eraill, dwi'n meddwl yn y na defnyddio'r ffothiant oedd o JavaScript cymell, i arddangos y amgom ar gyfer yr blwch i derbyn yr ger oddi wrth y defnyddiwr. Efallai, mi fyddai'n well i defnyddio rhyw fath o blwch yn yr tydalen y poriwr. Go iawn. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu y newid hyn hefyd i mewn uh, rhestro beth i'w wneud fel hyn. Nawr mae'n dweud blwch HTML i derbyn mewn byniad o'r defnyddwr. Ar y foment, mae gyda ni ar y beniad o'r tudalen ar y poriwr ar geri Hello Byd. Felly, allan yn gallu rhoi yr hunianiaeth i'r tag hwn ac i roi rhywbeth fel uh, title ac wedyn i mewn yn yr adran ar gyfer yr JavaScript a rydyn yn gallu mewn yn sod y cod JavaScript i anfynodi yr teitl fan yma i fod yr enw'r o'r app fel hyn Nawr, os ydych chi'n yn edrych y ffael ac yn lladd y tablet dudalen, mae'r hyn yn digwydd. A dan ni, dyma'r er enw'r o'r app yma. Nawr, yr hyn yn gallu mewn osod yr golchigau ar gyfer y blwch ac hefyd yr rhaniad i arddangos y neges Siôn oddi wrth yr app i'r defnyddiwr fel hyn. Na'r fan yma ar y lluniau 34, dyn nhw wedi ychwanegu yr neges ar gyfer y defnyddiwr sydd yn dweud atolwg mewn fynnwch y gar dechredig gyda'r llethren yn isod. Ac wedyn, yn islaw, yr gwrthrych ar gyfer yr mewnbyniad oddi wrth yr defnyddiwr sydd yn yr fath destun ac gyda'r yr dull o'r ehangder o'r 90 y cant o'r ehangder o'r dudalen ac gyda'r yr hunaniaeth o TX gair ac wedyn mae gyda ni y rhaniad gyda'r yr hunaniaeth DV negeseuon. Nawr, pan ydyn nhw'n dod o hyd o'r rhyw cymell ar gyfer yr ymgom, oddi wrth yr app i'r defnyddiwr, yr hyn yn gallu alasod fe gyda'r rhyw fath o'r ffothiant sydd yn gallu ymdrin â'r gorchrychau hyn. Er enghraifft, os yr hyn nawr yn achwilio ar gyfer y patrwm fel hyn, dyna'r y gyntaf, yr hyn yn gallu alasod yr gar cymell gyda'r un arall fel Cymell un. A dyma yr unig digwyddiad o'r ffwythiant fan yma, felly ar yr gwelod o'r cod, rydyn ni'n gallu creu y ffwythiant prompt 1 fel hyn, ac wedyn mae'r hyn yn derbyn y parametr sydd yn galw neges fel hyn, Ac wedyn, rydyn ni'n gallu mewn ysod yr gwerth amwell, sef yr lethren cyfredol union yn yr testyn lwch ar gyfer y mewnbyniad yn union fel yn digwydd gyda'r er cymell ar y foment fel hyn. Felly, fan yma ar y llunell 109 mae gyda ni yr er goddrych y dogfen sydd yn Rhedeg yr Rhyfeddfod i gyrchu yr elfen trwy'r hunaniaeth gyda'r enw DV Neges ac mae'r hyn yn cael ei gwerth yn ei ambenodwyd i'r parametr P Neges fan yma oddi wrth y datganiad o'r ffwythiant ac yr un peth hefyd gyda'r yr blwch ar gyfer y mynyniad oddi wrth y defnyddiwr sydd yn cael ei gwerth yn ei ambenodwyd i'r gwerth yn yr parametr P gwerth amlach, fel hyn. Ac wedyn, ydyn ni'n yn ambenodi yr app neu dydalen i ganolbwyntio neu i osod yr cyrchor i mewn yn yr testyn flwch TX gair. Yn gyntaf mae angen i ni i creu yr gorchrych ar gyfer y rhaniad difyr neges fel hyn. a dyna fe ar lles 34, yn lle o'r neges cynharach sydd yn dweud atolwg mewn bynnwch y gar dechredig ac ati, na'r mae'n gyda ni dim ond y rhaniad gyda'r y hunianiaeth difi neges, ac mae'r y neges yn cael ei mynosodwyd trwy'r yr amresymig yn y cod tarddiad. Felly, na'r mae gyda ni y doi rhaniad, un sydd yn galw difi neges yr llach gyda'r y hunaniaeth difinegesion. Felly, mae'r y gyntaf, sef difineges, yn cynnwys y negesion sydd yn uniongyrchol yn perthnasol i'r gweithrediad o'r defnyddiwr ac mae'r yr ail, sef difinegeseion fan yma, yn perthnasol i'r gwybodaeth sydd yn cynorthwyol i'r defnyddiwr. Nawr, os rydyn ni'n yn

Gwelod, ac fan yma, mae'n oherwydd mae'r hyn yn tag rhaniad mae angen yn hytrach nag ei fod yn gwerth. Mae angen yr aelod o'r gothrych i fod yn HTML mewnol fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn al databriad tudalen, A dyna fe, dyna'r er hyfforddiant ar gyfer yr defnyddiwr. Felly nawr, os ydyn yn mynnu y gair fel achlysur, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad, does dim dim byd yn digwydd. Os ydyn yn morlio i'r tab ar gyfer yr rheoli fwrdd, a dyma'r er neges gwach ynglyn at y neges fan yma sydd yn dweud yr amgodiad ar gyfer yr arwythnodiau yn y datganiad o'r HTML. Nid oedd ei wedi ei darganfod, felly dwi'n meddwl y rheswm yw mae'r er, tag ar gyfer y meta neu manylion yn angen i fod ar y dechreuad. cyn unrhyw beth arall. Felly, yn gyntaf, os ni'n ydyn yn trisio hyn fel hyn, na'r dwi'n wedi symud yr tag manylion, sef meta, i'r brig o'r cod tagiad, felly nawr os ydyn yn lladetebliad tudalen, a bydd yr un neges gwell yn ail atangos, wel, cawn ni'n gweld.

Mae'r ffythiant hyn yn dychwelyd at gorffig newydd gyda'r er enw yr agwedd ar addo ac mae'r hyn gorffig sydd yn arbennig yn yr iaith JavaScript achos mae'r hyn gorffig sydd yn berthnasol i'r amsereddiad o'r digwyddiadau neu i fod yn enwedig yn berthnasol i'r di-amserediad o'r digwyddiadau, ac mae'r hyn yn cynnwys yr ffythiant sydd yn defnyddio yr cystadleuaeth oddi wrth yr JavaScript o troed y gaeth AS6, sef yr ffythiant saith neu saith ffythiannau, sydd yn defnyddio y cystrawn gyda'r yr arwyddnod cyfatelu gyda'r yr saith. yn fwy nag, ac mae'r hyn, sef fan yma y gair holi mewn byniad yr enw'r o'r ffythiant, sydd yn ffythiant yn saith ffythiant, ac imwn yno fe, ydyn yn, yn osod yr randawr ar gyfer y digwyddiad o'r yr bwyso i lawr o'r bysell i mewn yn y gorchull gyda'r hunaniaeth TXGAR sef yr blwch mewn bendant ar gyfer y defnyddiwr a phan mae'r er, digwyddiad hwn yn digwydd mae'r er amrysumiad yn proffoli ar gyfer y cod o'r bysell, ai ydy ei yn 13, os ydy, felly i alw am yr ffythiant ar gyfer yr addo, sef holi mewn byniad unwaith eto, sef ar ei rhiant, ac mae'r hyn yn dychwelyd yr gorrych ar gyfer yr di amsereddiad imiwn yn ôl i'r llinell sydd yn galw ar y ffythiant prompt 1, Felly nawr, os ydyn yn archwilio ar gyfer y patrwm prompt 1, a dyma'r yr hen llinell ar y llinell 56, ond os ydyn yn edrych ar yr llinell yn isod 57, nawr mae gyda ni yr arwydd ar newydd sydd yn disgwylio neu arhoso ac mae'r hyn yn rhewi yr digwyddiadau union yn yr ap, hyd at fan y mae'r yr ffythiant prompt 1 yn dychwelyd yr gwrthrych o'r ffythiant, sydd yn saith ffythiant ar llinell 119, sef holi mewnbyniad, fan yma. Ac mae'r hyn yn digwydd yn unig pan mae'r uh, amrysmeg craidd hyd at y llinell 123, sef pan mae'r defnyddiwr yn pwyso ar yr botwm dodiad. Felly, fel rhywbellwyd o'r blaen, mae'r holl app yn disgwyl neu aroso ar gyfer yr gorrych o'r saith pwythiant Dychwelwyd oddi wrth yr ffwythiant prompt un ac mae'n angen i sylwi ynglŷn â'r datganiad o'r ffwythiant prompt un os ydyn ni'n yn chwilio ar gyfer y patrwm ar gyfer hyn, sef ffwythiant prompt un neu cymell un. Mae'r hyn yn arferol, sydd yn dechrau gyda'r arwydd a'r ffwythiant ac wedyn yr enw o'r ffwythiant. Ond, ynglŷn at yr ffwythiant sydd yn galw ar yr ffwythiant cymell un sydd yn cynnwys yr gwrthrych perthnasol i'r diamsereddio, os rydyn ni'n atgoffa ei hunain, roedd yr holl ardal o'r cod tarddiad yma yn cynharach yn yr amrediad hollfidol, sef allan o unrhyw fythiad, ond nawr, fel dych chi'n gweld ar llinell 44, mae'r hyn imiwn yn y fythiant gyda'r enw prif, ac dyma'r er, dechreuad o'r fythiant prif ar llinell 44, ac os yrnyn yn dorchi i lawr i'r llinell 76, dyma'r er, terfyniad o'r ffythiant prif ac tu flaen i'r datganiad o'r ffythiant prif, mae gyda ni yr aghrif ar di amsereddio ac mae'r hyn yn eithriadol yn pwysig os ydyn ni'n eisiau yr holl ab neu yr holl cod tadiad i rhewi ar gyfer yr ateb oddi wrth y defnyddiwr, sef yr ymlyniad o'r botwm dyddiad. Mae'r er cystrawennu hyn yn weddol diweddar, sef oddi wrth y flwyddyn 2015 yn y troedigaeth o'r iaith JavaScript sydd yn galw AS6. Ar yr amser hynny, Nid oedd llawer o'r porwyr yn cynnal y swyddogaethau mor newydd sbon, ond nawr, yn y flwyddyn 2022, mae'r swyddogaethau newydd yn y Troedfegaeth o'r AS6 yn cymharol yn gyffredinol drwy'r yr holl brif broewyr i gyd. Felly, os ydyn ni'n yn edrych ar y llinell ar y 56 oedd yr llynedd yn galw ar y ffwythiant prompt 1 neu cymell 1 cyn yr newidiau Rydyn ni'n yn dychwelyd yr gwerth union i'r gwathadolyn ec gar, sef y gar mewn byned gyda'r er defnyddiwr, ond nawr, oherwydd rydyn yn defnyddio'r er swyddogaeth AS6, sydd yn berthnasol i'r di amsereddiad o'r amresymeg, yn hytrach na dychwelyd rhyw fath o llinell neu gwyrdd yn eithr i'r gwrthrych o'r saith pwythiant eu hunain arnyn yn ambenodi y gwrthstolyn eggar gyda'r er gwerth yn llythrennol i mewn yn y blwch testun mewnbynwyd gyda'r er defnyddiwr. Felly, pan mae'r er dudalen yn llwytho ar gyfer y gyntaf tro, ydyn ni'n nid yn unig yn galw ar yr ffwythiant prif ar y llinell 42, ond hefyd ydyn ni'n yn cadw yr anwolyn a defnyddiwyd yn yr amrediad hollfedol, achos mae'n yn ei alwed oedd wrth amrywaith o ffythiannau yn y cod. Felly nawr, os ydyn yn, yn lladdadablu y dudalen fan yma, a clicio ar y botwm iawn, ac wedyn os ydyn yn mewnbynnu rhyw gael sydd yn ffwlbri neu lol, Ac fel dach chi'n gweld, nid ydy'r yr app yn derbyn hyn, felly os yr nawr yn mynbynnu gar yn dechrau gyda'r y blaen rhanbarth, defnyddiwyd o blaen fel abwyd ac fel arfer, nid ydy'r yr app yn derbyn y gar hwn oherwydd rheswm cybrillid o blaen. Felly nawr, os ydyn yn mynbynnu rhyw gar sydd yn hollol newydd fel awyren, na'r ydyn ni'n yn symud i'r llythryn nesaf sef B, na'r os ydyn ni'n yn defnyddio rhyw gar gyda'r y blaen rhanbarth defnyddiol o'r blaen, fel er enghraifft barcud. Nawr mae'r er ab yn dychwelyd i'r un llen sef B, felly nawr mae'n angen inni i defnyddio gar yn hollol newydd, fel er enghraifft rhywbeth fel biarth, ac na yr ydyn yn symud i'r llythrau nesaf. Wel, wel mae'r er cod yn gweithio yn dda, yn union fel o'r blaen gyda'r agorrych cymell oedd wrth JavaScript. Felly, ar gyfer yr dodiad ar y llinell 1 ar 15, rydyn ni'n gallu troi y stwnt neu hansh i'r dyddiad, sef fel hyn, ac i symud Hyn i mewn i'r adran cyfhawyd. Felly nawr dwi'n meddwl mae'r uh, fideo wedi cymryd digon o amser ac dwi'n mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r app hwn yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darfyngrod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!